שם יחיד קודשא בריך הוא שכינתי' גייען מיר לערנען די פיפטע שיעור אין די סעריע פון אורות הבעל שם טוב, און גייען מיר לערנען די נושא פון אהבת התורה, אונז האבן אנגעפאנגען צוויי שיעורים צוריק אז דער בעל שם טוב האט געזאגט אז ברוך מעז'יבוז' זאגט נאכן הייליגן בעל שם טוב אז ער איז אראפגעקומען אויף די וועלט צו ברענגען א נייע דרך אין עבודת השם, א דרך וואס א מענטש דארף אויף זיך ממשיך זיין דריי אהבות, דריי קאנעקשאנס, דריי ליבשאפטן, אהבה צום באשעפער, אהבת השם, וואס מ'האט מסביר געווען צוויי שיעורים צוריק, אהבת ישראל וואס מ'האט מסביר געווען אין פאריגע שיעור, א קאנעקשאן צו כלל ישראל, א קאנעקשאן צו די כלליות פון אידנטום און צו יעדע איינציגסטע איד, און א ליבשאפט צו יעדע איינציגסטע איד, און יעצט גיימיר רעדן אינעם אייבערשטנ'ס הילף פון אהבת התורה, א ליבשאפט צו די תורה און די מצוות וואס די תורה האט געגעבן. דער בעל שם טוב האט אונז מגלה געווען א נייע חידוש פון די צוגאנג ווי אזוי א מענטש דארף צוגיין צו תורה. פארן בעל שם טוב האט מען אויך גוט געזיצן און געלערנט, א גאנץ כלל ישראל איז אלעמאל געווען זעמיר געזיצן און געלערנט, מען האט אלעמאל געוויסט אז תורה איז די חשובסטע זאך, און עסק התורה איז איז א מענטש וואס זיצט און לערנט, איז די גרעסטע וועג וויאזוי א מענטש קען זיך אויפהייבן אין רוחניות, די חשובסטע זאך וואס א מענטש קען טון איז זיצן און לערנען, און וואס האט דער בעל שם טוב מחדש געווען? מ'וועט אויסשמועסט טרייען אביסל אויסצושמועסן דא. נאך א זאך וואס איך וואס א הקדמה וואס איך וויל מאכן וואס די בעש ט וואס גייט ווערן פארענטפערט ווען מען גייט פארשטיין די וועג וויאזוי די בעל שם טוב גייט צו צו א מענטש צו לערנען תורה און צו א מענטש צו מקיים זיין די תורה און די רילעישאנשיפ וואס א מענטש האט מיט די תורה איז אזוי אונז ווייסן פון אלעמאל מען זאגט עס אלע מגיד שיעורים איבעראל פון ווען מען פאנגט אן לערנען עס איז א באקאנטע זאך שטייט אין פסוקים און איבעראל אז די תורה איז די זיסטע זאך אויף די וועלט מסוכם מדבש ונופת צופים אלעמאל רעדט מען פון די זיסקייט פון די תורה, די זיסקייט פון די תורה, גאנצעטע דרשות וואס יעדער האט געזיצן אלס בחור און אלס אינגערמאן אין כולל צו וואטעווער, מען האט געזיצן און מען האט געהערט דרשות פון ווי זיס די תורה איז, און עס שטעלט זיך א מענטש א קוועשאן אסאך מאל, אז ווען מען רעדט פון א גשמיות'דיגע גוטע זאך, ווען מען רעדט פון אייזקריעם, ווען מען רעדט פון גוטע עסן, ווען מען רעדט פון אנדערע זאכן, דארפסטו מיך נישט עקספלעינען ווי זיס ס'איז, דארפסטו מיך נישט זאגן א דרשה און מיר מסביר זיין אז ס'איז די זיסטע זאך אין די וועלט און ס'איז מסוכן מיט דבש און עופות צופים, דעם דעמאלטס א גשמיות'דיגע זאך ווען איך בייס אריין דערין ווען איך טעסט עס ווייס איך ווי גוט ס'איז, וואס דארפסטו מיר דא זאגן דרשות אריכות ווי זיס ס'איז און נאכדעם קען מענטשן זאגן איך האב געטרייט און איך ווייס נישט וואס דו רעדסט, איך האב פרובירט צו לערנען, כ'מיין אבוויעסלי יעדער איינער ווייסט אז לערנען איז א חשוב'ע זאך, באט זיס, די תורה זאל זיין זיס, די תורה זאל ממש, ווי מ'זאגט, א מענטש זאל האבן א קאנעקשאן מיט די תורה, עס זאל אים זיין ווערד מער ווי אלעס, נישט יעדער איינער איז זוכה געווען דערצו, עס איז א מדריגה, מענטשן קומען קוקן עס אן ווי א מורא'דיגע מדריגה, און ווי אזוי קען מען צוקומען צו די מדריגה, יעדער איינער וויל, יעדער איינער וויל, וויל אז ווען ער עפנט א ספר זאל אים זיין זיס, יעדער איינער פארשטייט אז, אז, אז די לאקיסטע זאך וואס קען זיין איז ווען א מענטש זעצט זיך לערנען און ער האט הנאה אויף די גרעסטע לעוועל, און ער האט ממש א פלעזשער פון זיצן און לערנען, אזא מענטש איז לאקי, ער האט הנאה פון רוחניות, ווי אזוי קען מען צוקומען צו אזא מדריגה? איז ווען מ'גייט צו צום מהלך וואס דער בעל שם טוב האט אוועקגעשטעלט וועגן לערנען תורה, ווערט עס אביסל קלארער, ווערט עס אביסל גרינגער, וואס איז די וועג וויאזוי א מענטש דארף ארבעטן, און ווי דארף א מענטש אריינלייגן זיין כוחות און זיין ענערדזשי צו צו בויען די זיסקייט אין לערנען. איז פאר מ'גייט צו צו וויאזוי דער בעל שם טוב, דער צוגאנג וואס דער בעל שם טוב האט געהייסן אז אז אונז זאל מען לערנען, דער בעל שם טוב האט אראפגעלייגט, אונז מגלה געווען, וואס זאל מען לערנען, דארף מען מאכן אפאר הקדמות פון זוהר הקדוש און פון קבלה וואס אויף דעם איז געבויט געווארן דער בעל שם טוב'ס צוגאנג צו לערנען. אין זוהר הקדוש שטייט אורייתא קדשא בריחי וישראל חד, די תורה, קדשא בריחי די הייליגע באשעפער, וישראל און די אידן, חד, זענען איינס. ס'איז נישט קיין דריי סעפערעט ענטיטיס, דריי סעפערעט זאכן וואס איז אפגעטיילט, און איינס דארף האבן שייכות מיטן צווייטן, א איד דארף האבן שייכות מיטן באשעפער, א איד דארף האבן שייכות מיט די תורה, די תורה דארף האבן שייכות מיט אידן, ניין, ס'איז איין זאך, ס'איז איין, איין כח, איין ענערדזשי, איין אור איז די תורה, די באשעפער, און די אידן. סאו קודם דארף א מענטש פארשטיין דאס אז ס'איז נישט אזוי ווי ער דארף זיך בויען א פרישע שייכות זאל מיט די תורה, ער האט אן אינהערענט שייכות, ער האט א קאנעקשאן, ער איז איינס מיט די תורה, די אידן מיט די תורה מיט די באשעפער זענען איינס, ער דארף עס נאר ארויסברענגען, ער דארף עס מגלה זיין, ער דארף עס ארויסברענגען פון די טיפעניש פון וואו ס'ליגט באגראבן און עס ארויסברענגען אז ס'זאל זיין בגלוי ער זאל עס פילן. נאך א זאך הקדמה וואס מ'דארף פארשטיין איז אויך עס שטייט אין זוהר הקדוש אז דער באשעפער איז געווען הסתכל באורייתא דער באשעפער האט אריינגעקוקט אין די תורה און ברא עלמא און האט באשאפן די וועלט באשעפער האט אריינגעקוקט אין די תורה די תורה האט עקזיסט פאר די וועלט באשעפער האט אריינגעקוקט אין די תורה. און באשאפן די וועלט. פשט איז אז די תורה איז סיי די רעסיפי בוק פאר די וועלט, סיי די גאנצע וועלט איז באשאפן געווארן מיט די תורה, דורך די תורה, און סיי די תורה קומט אויס איז די מעניועל, די אינסטראקשען בוק פאר די וועלט. ווען א איד וויל לעבן גוט אויף די וועלט, ווען א איד וויל באמת קענען לעבן אין די וועלט זאל זיין אין סינק, עס זאל מאכן סענס, עס זאל זיין א פארפילטע, סעטיספייאינג, און עקאמפלישט און אנגעקומען א גוטע לעבן, מוז ער צוקומען צו די תורה, די תורה איז די מעניועל, די אינסטראקשען בוק, די ביכעלע וואס מען געבט מיט, מיט יעדע קאמפליצירטע קהלה געבט מען מיט א ביכעלע און מען זאגט אים קוק עס אן דא, ווען דו ווילסט וויסן וואס צו טון קוק אריין דא, דאס איז די תורה פאר די וועלט, ווייל די גאנצע וועלט איז באשאפן געווארן דורך די תורה, דער באשעפער האט אריינגעקוקט אין די תורה און באשאפן די וועלט. ממילא עס איז נישט קיין נפקא מינה ווי מאדערנעזירט די וועלט איז געווארן, ווי טעקנאלעדזשי, ווי שטארק טעקנאלעדזשי האט עדווענסד, ווי אין א אנדערע אטמאספערע אונז וואוינען היינט און אונז לעבן און היינט ווען אונזערע זיידעס הונדערט יאר צוריק, צו פון ווער האט נאך אפגערעדט פון טויזענט יאר צוריק, צו פון דריי טויזענט יאר צוריק, צו די צייטן פון בית המקדש, אזויפיל זאכן האבן זיך געטוישט, כלל ישראל איז דורכגעגאנגען אזויפיל טוישונגען, אזויפיל טשעינדזשעס, און אונז לעבן היינט אין אזא מין אנדערע וועלט, דארף מען פארשטיין אבער אז די גאנצע וועלט אין וואס אונז לעבן איז געבויט געווארן, איז געמאכט געווארן דורך אריינקוקן אין די תורה, דורך די תורה. עס איז געבויט געווארן, די אינגרידיענטס פון די וועלט איז די תורה. ממילא די תורה איז נצחי נצחיות, און אין יעדע מין פארנעם און אין יעדע מין סיטועשאן ווי אונז שטיי מיר אין די מאוסט מאדערנעזירטע טעקנאלעדזשי עדווענסד און און און וועלט וואס אונז לעבן און אויף אזאלכע מינע אנדערע זאכן אנדערע מושגים די תורה איז סיי להלכה און סיי אין ספיריט סיי אין אין אין אין אור עקזיסט די תורה און ס'איז נצחי נצחיות פאר אייביג ס'איז שייך פאר יעדע איד אין יעדע פלאץ אין יעדע מקום אלעמאל. און איינע פון די זאכן למשל וואס מ'קען זעהן, מ'קען אויף דעם האבן א עקסטערע שמועס, וואס וואו מ'זעהט אלס אז די תורה איז די אינגרידיענס פון די וועלט און וואו מ'זעהט אלס אז די וועלט מיט די תורה זענען אין סינק, זענען איינס, ארבעטן צוזאמען איינס מיטן צווייטן. איינס פון די זאכן למשל וואס מיר קענען זען וואס די זוהר הקדוש פוינט אוט איז אז אונז ווייס מען אז א מענטש האט רמח איברים און שסה גידים, צוויי הונדערט און אַכט און פֿערציק איברים, באדי פארטס, און דרײַ הונדערט און פֿינף און זעכציק אדערן. און אין די תורה זעט מען אויך אז ס'איז דא צוויי הונדערט און אַכט און פֿערציק מצות עשה, און דרײַ הונדערט און פֿינף און זעכציק מצות לא תעשה, קעגן די עברים און די גידים, קען מען זען אז די תורה איז געבויט קעגן דעם מענטש אויסגעשטעלט, און יעדע עבר איז קעגן אן אנדערע מצוה, און יעדע גיד איז קעגן אן אנדערע לא תעשה, אלעס ארבעט, ס'ארבעט פונקטליך אין סינק אלעס צוזאמען. נאך א זאך וואס מען דארף פארשטיין איז, אביסל מסביר צו זיין די ערשטע זאך וואס מען האט געזאגט אז די תורה מיט די אידן זענען איינס, איז אזוי, שטייט אין זוהר הקדוש און שטייט אין די גמרא, באשעפער האט געזאגט ביי ביי מתן תורה, האט באשעפער אנגעפאנגען מתן תורה מיט אנכי, יא אנכי ולא יהיה לך, די ערשטע צוויי דיברות פון עשרת הדיברות האט מען געהערט פון באשעפער אליינס, סאו ווען דער באשעפער האט געזאגט אנכי, זאגט שטייט אין זוהר הקדוש און שטייט אין די גמרא אז אנכי ראשי תיבות, אנא, נפשות כסאות יהבות, די טייטש פון דעם איז, איך האב מיין נפש אריינגעשריבן אין די תורה וואס איך געבענק. דער באשעפער כביכול זאגט אז מיין נפש, מיין soul, מיין פנימיות כביכול פון באשעפער, מיין אינסייד, ווער איך, די די די אינסייד פון באשעפער ווער ער איז האט ער אריינגעלייגט און אריינגעשריבן אין די תורה. דגל מחנה אפרים'ס לשון איז כביכול התורה נפשו של הקדוש ברוך הוא ממש, די תורה איז די נפש פונעם באשעפער ממש, אויף א ממשות'דיגע לעוועל. און דער בעל התניא זאגט אשר על כן, ווען א מענטש זעצט זיך אראפ לערנען תורה, און ער לערנט תורה פארשטייט זיך מיט די ריכטיגע כוונה און ער לייגט צו קאפ, וואס מען וועט שוין אויסשמועסן וואס דאס מיינט, איז דעמאלטס כאילו ער ממש האגט זיך מיט'ן באשעפער, כאילו ער האט א חיבוק מיט'ן באשעפער, ער האגט זיך מיט'ן באשעפער. און די זעלבע זאך אידישע נשמות ווייסט מען אויך עס שטייט ויהפך באפם נשמת חיים מיין די נפח מיט די ניין נפח אז די אז אז אז די באשעפער האט אריינגעבלאזן אין אדם הראשון אריין בלאזט אריין די מענטש א נשמת חיים די נשמה און ווען א מענטש בלאזט בלאזט ער ארויס פון זיך בלאזט ער ארויס פון זיין נפש ווען זיין אינסייד זאל כביכול די נשמה פון כלל ישראל איז די נפש פון באשעפער, אין די תורה זאגט די באשעפער ענו נפשי את כתובת ידו איך האב געגעבן מיין נפש מיין אינסייד מיין סאול איך אריינגעלייגט אין די תורה, איז ווען זאגט די בעל שם טוב אז ווען פאר א מענטש וועט זיך אראפ לערנען און ער האט די אווערנעס ער פארשטייט וואס ער גייט דא טון ער פארשטייט וואס די תורה איז ער פארשטייט ווער די תורה איז שטייט אין תולדות אז א מענטש דארף וויסן אז די תורה כביכול אליינס האט אויך א גוף מיט א נשמה. האט א חומר מיט א צורה, די תורה האט א חיצוניות'דיגע פארט, א חכמה, קענסט עס לערנען, קענסט פארשטיין וואס עס זאגט אן א חכמה'דיגע לעוול, יא אפילו א גוי קען פארשטיין און הנאה האבן פון די חכמה'דיגע לעוול פון די תורה, פון די קשיא'ס, די תירוצים, די אוועקשטעלן, די אלע, מען זאגט עיבויות, מיט טייקעס, מיט אלע זאכן, און נאכדעם האט די תורה א נשמה, די תורה האט כביכול אויך א פנימיות, א קאנעקשאן, סאו וואס דער בעל שם טוב זאגט, ווען דו זעצט זיך אראפ לערנען און דו האסט אינזין און דו קאנעקסט דיך מיט די נשמה פון די תורה, דו קאנעקסט דיך אן א פנימיות'דיגע לעוועל מיט די נשמה פון די תורה וואס דאס איז דער באשעפער וואס האט זיך אריינגעלייגט אין די תורה, און דו קאנעקסט דיך אויף די לעוועל, דעמאלטס, דאס הייסט געלערנט תורה אויף א ריכטיגע פארנעם, דאס איז וואס דער בעל שם טוב האט פון אונז געוואלט, אראפגעלייגט, אז אזוי דארף מען עס טון. איז דער בעל שם טוב עקספלעינט וויאזוי זאל עס א מענטש טון, א מענטש זאל, קודם האט דער בעל שם טוב אוועקגעשטעלט א מענטש זאל תשובה טון פארן לערנען, און ביי חסידישע אידן טאקע פאר מען האט זיך אראפגעזעצט לערנען, עס איז נישט קיין נישט קיין גרויסע עבודה, מען דארף נישט פאסטן תענית און זיך אראפזעצן אויפן פלאר, מען רעדט יעדער איינער אויף זיין לעוועל, פלעינע מענטש, מען נעמט א סעקונדע, צוויי סעקונדעס, צו פינף סעקונדעס, מען פאוקעסט אריין, און מען טוט תשובה, פארוואס? ווייל אויב דו פארשטייסט.

אזוי קען מען מאכן א רילעישאנשיפ מיט די תורה. עס איז דא א מעשה וואס מען פארציילט פון הייליגן בעל שם טוב, דער בעל שם טוב איז אמאל אנגעקומען אין בראד צו די בית מדרש, אין בראד איז געווען באקאנט א ריזיגע בית מדרש, דארט איז געזיצן ריזיגע תלמידי חכמים, רוב פון זיי געווען שטארקע מתנגדים קעגן הייליגן בעל שם טוב, אבער ריזיגע תלמידי חכמים ממש די גרעסטע תלמידי חכמים פון יענע דור זענען געזיצן אין בראד אין בית מדרש און געלערנט. און עס איז געווען א באקאנטע גרויסע פעסטונג פון תורה, דער בעל שם טוב איז אנגעקומען דארט און איז געשטאנען ביים טיר און נישט געוואלט אריינגיין, ער זאגט איך קען נישט אריינגיין, פרעגט דער בעל שם טוב וואס פארוואס, וואס הייסט, דאך אזא הייליגע בית מדרש ווי מענטשן זיצן און לערנען אגאנצן טאג, ער זאגט איך קען נישט אריינגיין ווייל דער בית מדרש איז פול מיט תורה, האט מען נאך מער נישט פארשטאנען, וואס הייסט פול מיט תורה איז דאך גוט, איז דאך א רייד, וועלכע בית מדרש דארף זיין פול מיט תורה, דער בעל שם טוב מזגענען ניין. שטייט אין זוהר הקדוש, אורייתא בלא דחילא רחימי לא פרחת לעילא, די טייטש פון דעם איז, תורה אן אהבה ויראה פליט נישט ארויף, ס'טוט נישט אויף, ס'גייט נישט ארויף אויף יענע וועלט, ס'טוט נישט אויף וואס תורה דארף אויפטון, ס'בלייבט אויף די וועלט, די בית מדרש איז פול מיט תורה, ס'גייט נישט ארויף אויף יענע וועלט, ווייל די מענטשן וואס האבן געלערנט דארט האבן נישט געלערנט מיט אהבה ויראה. וואס הייסט זיי האבן נישט געלערנט א העביר? זיי האבן נישט אינזין געהאט ווען זיי האבן געלערנט, זיי האבן נישט געהאט די אווערנעס אויף זייער לעוועל, פארשטייט זיך, זיי זענען געווען גרויסע גרויסע תלמידי חכמים וכו', אבער אויף זייער לעוועל האבן זיי נישט געהאט די אווערנעס אז ווען זיי לערנען לערנט מען פארן באשעפער, מען לערנט זיך צו קאנעקטן מיטן באשעפער, זיי האבן נישט געבויט די ליבשאפט, די רילעישאנשיפ מיט די תורה, דאס האבן זיי, דאס האבן זיי אויסגעמוזט, מען האט געלערנט די השכלה, מען האט געלערנט די דרויסענדיגע חיצוניות'דיגע פארט, מען האט פלייסיג געלערנט, מען האט געטראסקעט אין לערנען, און געזאגט גוטע שטיקלעך תורה, ארויף און אראפ, באט די רילעישאנשיפ מיט די תורה, דאס האט מען נישט געבויט, די די דחילו רחימי, די אהבה ויראה, דאס האט מען נישט געבויט, און מיינער דאס האט אונז דער בעל שם טוב אויסגעלערנט, אז פאר א איד זעצט זיך לערנען, זאל ער זינען האבן, זאל ער האבן די אווערנעס, זאל תשובה טון אויב מ'נעט, פארן לערנען און ווען מ'לערנט, זאל מען לערנען מיט א, אויף א וועג זיך צו קאנעקטן, אויף א וועג צו בויען א רילעישאנשיפ מיט די תורה, און די תורה איז תורת חיים, די תורה איז נישט קיין טויטע זאך וואס זיצט אין זיין ספר און דו קוקסט אים אן און דו קענסט אים לערנען, דו לעבסט און דו לערנסט די תורה, ניין, די תורה האט אויך לייף, די תורה האט אין זיך לייף, און ווען א מענטש קאנעקט זיך מיט די תורה אויף א פנימיות'דיגע לעוועל, אויף א נשמה'דיגע לעוועל און פארשטייט אז אין די תורה ליגט די נפש פון באשעפער און ער לייגט צו אויך וואס מען דארף האבן איז די אווערנעס, יעדער איינער אויף זיין לעוועל. די אווערנעס צו פארשטיין אז די תורה האט לייף און ווען דו קאנעקסט דיך מיט די תורה איז שעפסטו פון די תורה חיות מיט לעבעדיגקייט מיט פרישקייט מיט יראת שמים מיט מיט אהבה מיט א קאנעקשאן צו די תורה איז דעמאלטס געט די פאנגט מען אן בויען א רילעישאנשיפ מיט די תורה מ'פאנגט אן ליב צו האבן די תורה און אזוי ווי מ'האט געשמועסט פריער די קוועשאן וואס כ'האב געפרעגט אז פארוואס אויף אויף אייזקרים ווייס איך אין א סעקונדע אז ס'איז גוט און אויף תורה ווייס איך נישט קיין סעקונדע אז ס'איז גוט די תירוץ איז קאוז יו גאטע געט אינטו איט. אזוי ווי ווען מענטש פארשטייט אז ער האט נאך קיינעם נישט אנגעכאפט א סיגאר און געכאפט א שלעפ פון א סיגאר און געזאגט פשי ס'איז אזוי גוט איך וויל דאס קיינמאל נישט איבערלאזן, אדער וויין אנגעכאפט א שטארקע רויטע וויין און געטרינקן און געזאגט wow די ערשטע מאל אין זיין לעבן ער האט עס געטרינקן ער האט אזוי ליב וויין ער בלייבט קאנעקטעד מיט וויין, אדער אפילו חזנות אדער ער פילט מיט אזעלכע זאכן וואס זענען דעליקעט זאכן וואס מ'קען האבן פון אים גרויסע גרויסע פלעזשער once מ'פארשטייט דערצו. וואנס יו גאט אינטו איט, מאנסי וואנס מען לייגט זיך אריין דערין און מען פארשטייט, די וויין, די וויין איז אזוי, יענע וויין איז אזוי, מען פאנגט עס אן אפלערנען, די סיגאר, מען פאנגט עס אן אפלערנען, עס איז, פונקט אזוי ווי ביי ביי גשמיות איז דא דעליקעט זאכן, רוחניות איז נאך סאך מער. ביי רוחניות איז א דעליקעט זאך, מען דארף אנפאנגען בויען א רילעישאנשיפ דערמיט, ווען מען פאנגט אן בויען א רילעישאנשיפ מיט די תורה, מען קאנעקט זיך צו די תורה פון א אהבה'דיגע לעוועל, מען פארשטייט אז אין די תורה, איז דא א ליווינג ברידינג חיות פון באשעפער, די נפש פון באשעפער כביכול ליגט אין די תורה, און מ'האט די עווערנעס ווען מ'לערנט, און מ'פארשטייט, למשל הבעשמ ט זאגט מ'זאל אינזין האבן, ס'שטייט אין גמרא, אין לקדוש ברוך הוא אלא ד' אמות של הלכה, דער באשעפער האט נישט נאר די פיר אמות פון א, מענטש זיצט און ער לערנט די פיר אמות פון הלכה, זאגט די בעשמ ט פארשטיי עס, ווען דו זעצט זיך אראפ, סך הכל לייגסטו די עווערנעס, דאס קען יעדער מענטש טון, ווען דו זעצט זיך אראפ לערנען, פארשטיי, אז דו מאכסט יעצט א ד' אמות פארן באשעפער וואו צו רוען, און ווען א מענטש האט די awareness אז עס לערנט זיך אויף א אנדערע פארנעם, און און די בעל שם טוב זאגט פארשטייסט ווען א מענטש זיצט צו לערנען די כביכול די באשעפער זיצט קעגן איבער, און און און און די שטייט דאך אין די גמרא באשעפער זיצט קעגן איבער און די שכינה שורה דארט די בעל שם טוב לייגט צו אז די באשעפער גיבט א קיש פאר יעדע ווארט וואס מען זאגט ארויס פון מויל שטייט דארט די באשעפער כביכול און גיבט א קיש פאר א מענטש אויף די ליפן. איז די אמאליגע קאנעקשאן וואס מען קען צוקומען פאר זיצן און לערנען, דאס איז די אווערנעס וואס דער בעל שם טוב האט ארויסגעברענגט, און ס'איז זאכן וואס שטייט שוין פון פריער, דער בעל שם טוב האט געלייגט אויף דעם א פאוקעס און געזאגט פאר א מענטש א זין צו האבן, צו פארשטיין אז מען דארף בויען א רילעישאנשיפ, און ווען מען בויט טאקע א רילעישאנשיפ דעמאלטס פארשטייט מען אז די תורה איז מסוכם מיט דבש, ס'איז זיס ווי צוקער, וועגן א רילעישאנשיפ מיט א גשמיות'דיגע זאך, אייזקריעם אז דו העסט עסן צוויי דריי שטיק העסטו זאט ווערן, העסט נישט קיין קישקע קענען רירן, העסט נישט קענען קוקן אויף קיין אייזקריעם נאך א מינוט, אויף יעדע גשמיות'דיגע זאך ווערט מען זאט און מען קען נישט קוקן דערויף נאך אפאר מינוט, אבער תורה איז ענדלעס, די תענוג רוחני וואס מען קען שעפן איז אן ענד אן, מען קען שווימען אין די זיסקייט פון די תורה און מען ווערט קיינמאל נישט זאט, ס'איז מסיקא מדבש פון עופות טריפים, ס'איז סיי זיסער ווי האניג, און וואס האניג קען מען נישט עסן א באנטש, ס'איז נאך זיסער פון דעם, און מען קען עסן וויפיל מען וויל. אזוי ווי עס שטייט אין שיר השירים אז די תורה איז א יעלה ס' אהבים, די שטערקסטע פון די ליבשאפטן, ויעלה ס' חיים, און ווען א מענטש פאנגט אן לערנען תורה פאנגט די תורה אן באקומען א חן אין זיינע אויגן, און ער פאנגט אן באקומען אויב מען לערנט מיט די awareness און ער פאנגט אן באקומען א חן, באהבתו תשגה תמיד, און די ליבשאפט פון די תורה קען מען זיך אריינטון און ממש משוגע ווערן פאר ליבשאפט פון די תורה. זאל די אייבערשטער העלפן זאל מען טאקע האבן די אווערנעס און זאלן פארשטיין ווען עס זעצט מען זיך אראפ לערנען צו טון מיט באהבה ויראה, נישט סתם צו לערנען אויף א חיצוניות'דיגע לעוועל, צו לערנען אויף א גשמיות'דיגע לעוועל, ווי כביכול נאר די גוף פון די תורה, מען זאל זיך אריין טון אין די נשמה פון די תורה, מען זאל קענען אנפאנגען בויען א רילעישאנשיפ מיט די תורה, און דאס האט אונז דער בעל שם טוב אויסגעלערנט אז ווען א מענטש טוט דאס, איז דעמאלס קען מען פארשטיין, ס'איז דא א באקאנטע קוועשאן וואס שטייט אחד המרבה ואחד הממעט בבת שיכוון ליבו לשמים, סיי איינער וואס טוט א באנטש, און סיי איינער וואס טוט א ווייניג, זענען ביידע די זעלבע איוון, זענען איקוואל, בלבד נאר זאלן דעם זון האבן כוון ליבו לשמים. סאו פון די באקאנטע קוועשאן, ווי אזוי קען זיין א מענטש וואס טוט א באנטש און א מענטש וואס טוט ווייניג זאלן זיין איקוואל? די תירוץ אויף דעם איז אז ווען א מענטש לערנט מיט די אוועירנעס, ווען א מענטש לערנט מיט די אוועירנעס זיך צו קאנעקטן אויפן באשעפער, איז וויפיל דו טוסט פאר דיין לעוול זענסטו איקוואל, אויב יענער האט מער קעפעביליטי, אויב יענער האט א בעסערע קאפ, אויב יענער קען שנעלער לערנען, כ ר נ ני, מיינט נישט גארנישט, אויב דו האסט נישט אזא גוטע קאפ, איך קען נישט לערנען, ס'איז נישט קיין נפקא מינה, אפילו לערנסט איין משנה, איין שטיקל גמרא, עפנסט אויף א חומש, און דו לערנסט אפאר פסוקים חומש, אבער מיט די אווערנעס אז דו ווייסט אז איך גיי מיך יעצט קאנעקטן צום באשעפער, צו די נשמה פון באשעפער, איך גיי מיך קאנעקטן צו די תורה, איך גיי עס טון מתוך אהבה ויראה, איך ווייס אז די תורה איז תורת חיים, ס'לעבט, און איך טו תשובה א מינוט פארן לערנען, איך גיי יעצט האבן א רילעישאנשיפ, א האג, א חיבוק, ווי דער בעל התניא זאגט, מיטן באשעפער, און דער באשעפער זיצט קעגן איבער מיר און ווארט אז איך זאל זיצן און לערנען, ער קישט מיך אויף די מויל יעדע ווארט וואס איך זאג ארויס, און איך מאך א ד' אמות של הלכה, גיי איך דא בויען ווי די בשכינה גייט רוען, אויב האסטו די עווערנעס, איז נישט קיין נפקא מינה וויפיל דו לערנסט, נישט נפקא מינה וואסערע גוטע קאפ דו האסט, דער וואס לערנט דריי פסוקים, און דער וואס לערנט פֿופֿצן בלאט ווייל ער האט א גוטע קאפ און ער קען, ער האט זיך גוט אויסגעלערנט ווי אזוי צו לערנען גמרא און ער קען אראמיש, זענען ביידע איקוואל ווייל ביידע טוען דאס זעלבע רצון השם. דאס איז די הייליגע מגיד פון מעזריטש מסביר על פי דער בעל שם טוב, דעמאלטס קען מען עס פארשטיין, אויב מען לערנט מיט די awareness דעמאלטס איז נישט קיין נפקא מינה וויפיל מען לערנט די נפקא מינה איז נאר דו דארפסט לערנען צו דיינע קעפעביליטיס באט ווייס וואס דו טוסט און לערן מיט די awareness זאל די אייבערשטער העלפן זאל מיך טאקע קענען קאנעקטן יעצט איז דא טאקע קומט חנוכה טעג, ס'איז די אור פון חנוכה, די אור הגנוז וואס ליגט אין די תורה, די אייבערשטער האט געזאגט מ'זאל זיך קענען קאנעקטן און זען די לעכטיגקייט פון די תורה, זען די ליבשאפט פון די תורה, האבן די אהבה און די קאנעקשאן און קענען בויען א רילעישאנשיפ מיט די תורה, זאל מען ממש משוגע ווערן פאר די תורה, זאל מען ווען מ'איז באהבהת הטיש געטומען, זאל מען זען ס'זאל זיין א ילולת אהבה ואהבת חן און ס'זאל זאט מאכן און סעטיספייען די ניד וואס אונז האבן פון קאנעקשאן, פון פון פון ליבשאפט, די ריזיגע לאך וואס אונז האבן זאל קענען ווערן אנגעפולט מיט די תורה זאל מען קענען זיין זאט די מענטשן זיך ארומדרייען זאט פון די תורה.